Rabbii fi malaayikaan salawaata sirra buusan warra iraaba nyaatu. Salaanni Rabbi biraa faaru. Malaayikaa biraa du'aayi. Istighfaar. Rabbiin akka si faarsu feetu. Mootummaan takka silaa gartee si dubbatanii si faarsanii akkam. Akkana namni san nama jabaadhaa jee paarlaamaa keessaa osoo dubbate akkam. Nama jabeeffachuu qabnuu yoo ja'an hoggu takkatti ati gartee feemas taataa jechuudha. Dhukkuta akka beekamaa taate. Pirezidaantiin tokko xaqalaa ministeer tokko yoo si dubbate paarlaamumarraa nama biratti khalaas. Akkam? Awoo hiriyaatee sanii nuti har'a gartee chinni dubbatanii maqaa na kaasee jettee gartee minni qeetee namni si danda'u hin jiru. Yolee over. Hin danda'amtu jechuudha. Rabbiin immoo malaayikaa biratti si faarsa laalaa gabricha kiyya abaluu abaluu ilmaa abaluu abaluu rabbi si dubbachuun feeqote khaliqni kee si dubbachuu feeta moo pirezidaantii fi xaqalaa ministeera si dubbachuu feetaati khaliqni kee si dubbachuu gaarii beek akkuma gartee ubayy ibnu kaab rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayhi ubayy ibnu kaab yaama kootu ubayy

Ubayyi je'ee moo? Ee, gammachuu keessa booye jechuudha. Gammachuu keessa booye. Ubayyi ibnu Ka'ab irratti lam yakuni alladhiina kafaruu qara'ii naan je'ee shuuf abbaa. Amma rabbiin na dubbate maqaa kiyya dha'ee moo? Ee maqaa si dhayeeti. Amee ilaali ati imma silaa maqaan si dhawanii kam? Ati imma maqaan silaa si dhawamee kam abbuleeso? Egaa. Akkanaa jechuudha. Amma ni feetaa bar silaa gammaddee bar namni si danda'u hin jiru silaa gartee. Egaa. Hoyyaa torbaan guutuu ati tanuma alala guurta. Sigalee oguu takka feemas taataa nama beekamaa taataa bakka beekomtii beekomtiin ta rabbi bira beekamtu irra caala waan rabbiin fedhu dalagii ilmi namaa si fedha. Sigalee waan ilmi namaa fedhu yoo daleeyde waan rabbi dallansiisu yoo daleeyde ilmi namaa yeroo xiqqo booda gartee si arrabsaa si dallan. Immoo yoo waan rabbiin fedhu daleeyde ati rabbuma gammachiisuu yoo taate kaayoon tee. Kaayoon tee rabbi gammachiisuu yoo taate waan diin ja'u gartee shari'aan jettu godhuurra yoo taate Laa yubaali namarraa dantaa hin qabaatin tidhiista namaa ta namaatti dhiisi nama waan isa fayyaduus waan ilma namaa fayyadu dubbadhu irra guddaa waan rabbiin fedhu dalagi osoo waan rabbiin fedhu dalayne way as jirraa wasilaa wallahi dhugaan baanaa badha anaa fi isinilleen osoo waan rabbiin fedhu dalayne osoo waan shari'aan islaamaa feetu jenne osoo goone osoo guyyuu dalagaa teenya kalaama keenya keessatti waan nyaannu waan dhuynu waan uffannu waan dubbannu waan deemnu waan dalaynu keessatti osoo gartee rabbii waan fedhu osoo goone osoo rabbiin jaalachiifne as jirra buleeso Egaa wallahi isin jiru. Ati kaayoo ta'e keessatti rabbi jaalachiisuu qofa waan rabbiin jaalatu qoftii godhu naas hin jedhe. Haya duuba gaa har'a ati hiraaba nyaattee rabbiin si dubbachuu maleekaa biratti aboo itabaa. Tabaa moo obboleessoo? Bar tabaa mi bar? Egaa. Wallaahi aboo rabbi gartee warra rabbiin gartee naaf daleeydan jedhu ikhlaasa rabbi nu haa kennu anaaf isinillee. Wallahi ikhlaasa rabbi nu haa kanu warra gartee rabbumaaf je'ee dalagu katti beekamuu hin feene katti gartee maallaqa hin barbaanne wallahi wanni gartee halaakni guddaan wala ulamaa'i qabii sheekha qabii ustaaza qabii kanuma fedhe gartee haa ta'u namni wayiin namatti himo ja'u mataa kiyya kanarraa kaasi yaa jara keenya rabbi nu haa sattaru wallahi rabbi nu haa sattaru xiqqoo takka gartee beekomtiin nu keessa dhufnaan xiqqoo takka gartee duniyaatti barbaaduun nu keessa dhufnaan baddee beek warri dura gartee ittiin gubatu nuyi dura ibiddatti warri gubatu nuyi haye sheekummaa ta'e bakka asii beekanii bardeem kaa bakka Deem deem nagayatti kara ibidda keeti yoo nuun je'e khaaliqni akkam taana mee. Ummata agartee sheekan nu beekan hay sheeka atillee lafa taate yaa rabbi atillee numa keessa jirta ka. Hay sheeka ati maal ummata daawaa godhuun turre yaa boomee usaa. Ani gaafa siififis gartee isin ayyaadin ififis dalagaa. Kana kanaan godhuu ture.

Salaanni malaayikaa biraa istighfaar. Salaanni ilma namaa biraa du'aayi. Salaanni lama dhufe lugatti du'aa addu'aa kadhaa ati kadhattu. Kaan immoo salaanni Allahu Akbarii irraan gaa salaam aleekumiiti. Idan as-salaatu min Allah ilma namaa biraa Rabbi biraa fanaa faaru indal mala ilaala malaayikaa bira si faarsu fa gabricha kiyya woo akkanaa akkanaa sigalee hin agarre gizee gartee maanaajarri yookaawuu abbaan gartee kaampaanii dalayduu deedduu wali qabee nama tokko yoo keessaa faarse namni kun naaf amanama namni kun nama ajaa'ibaati coollee namaati ni dalaga mee warra dalagaa namaa dalagu laalati Gizee supervisorii dhufe batatatat je'ee gartee dalaga. Feetu dalagaan tun dalagaa kaafiraa taati. Feetu gartee kaampaaniin tun ta muslimaa haa taatu ta fedhu ta kaafiraa haa taatu. Atii kun dalaydu. Supervisora kee firraa eegaa ustee teeyse. Ayyu zulmiin aadaa. Bar zulmiidhaa bar bilaasha kan maallaqa namaa nyaachuu jirtaa bar. Zaalimaa barati. hattuu akkas ta'uuf beektaan gizee inni kutee ustee teessa gizee inni dhufee lafa rafiidee akka nama dalagaa bardafkeef daddarbee kaawwannii godhee kaartoona maashina jalaa hafarsa gamaa gamana yaaqii ati yoo dalagaa namaa sirriitti akka dalagaa teetii daleeyde gaafa atilleen gartee tujjaara taate wallaahi daleeyduu gaggaarii sidaranii rabbi sii fida wakamaa tadiinu tudaan womaati dalaydu si dalagan kheyrii dalag waan dalaydu keeysatti waan gurgurtu keeysatti dhaggeeffadhu ijoollatti waan gurgurtu keeysa kheyrii dalag waa gurgurtaa gashii naman godhin naman sobin naman sobin waan gartee badduu namatti hin gurgurin waan hamtuu namatti hin gurgurin Meeshaa badduu namatti hin gurgurin. Wooma gaarii nama gurgurii waan gaarii fudhadhu. Karaa gabaabaan akkana malee hin tujjaaran siin jaa gashii. Hoteelli gashii soba. Ka huccuu gurguru nama soba. Ka sibiila gurguru nama soba. Ka nyaata gurguru nama soba. Magaalummaan tun jalaa gubbatti magaalaa sobaati. yaa ikhwaani mee ati yaadi ati har'a gartee teetii kaampaaniin kun kee ta'ee dalayduun tee gizee ati dhufte lafarra fifiidee gizee ati deemte ustee haya kaameeraa suutatti gaartee itti gootee ummata akkana tattaa'u usee taa'u kaameeraan laaltee

waan feete dubbattus sagalee teetii hojji qoonqa kee maali viidiyoon warra si fuudhuu jira. Ayi abbaa GPS irra gaxxaman yeet namni itti heda'u yeta abbaa sigale Eeysa deemtaa? Eeyna tadaabuun? Garam deemta? Idan duuba gartee hiraaba kee nyaadhu Rabbiin akka si faarsu. Inna Allaaha wa malaa'ikatahu yusalluuna alal mutasahhiriin. Warra hiraaba nyaatu, obboroo nyaatu. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa kunoo malaa'ikaa fi Rabbiin malaa'ikaan istighfaara sii kadhachuu jechuun daba yaa Rabbi araaramiif. Yaa Rabbi gabrittii tee tanaaf araarami. Gabricha kee kanaaf araarami. Maleekaan sii kadhatti. Du'aayin maleekaan kee balamtu. Sheeka du'aayi nuu godhaa minaa minaa min jettee asii sheekoottii cinqaa ooltu nooltu. Maal ati sheeka du'aayi godhaa jechaa oolu maal qoradhu ifiif. Sheeka gama ganta hadiraa fi maal sheeka du'aayin san kee balamtee minaa min kalaas wulii sheekni waxxaramee. Awwa du'aayin gaa tagaafa kaan goone san kee balamtee mi.

Ayyaa itti hin qabnu nurraa dhiisi hiraaba bakka ayyaa matak. Hiraaba hin barbaannu waan akkamatti hin soomanan. Dalagaan qabaa anzaa ammanii rafaa boodan hin kaasinaa hiraabaa fi jinniin beekoni. Nuti sunna siin jechuu jirra. Sunnaa jabduudha. Galee sunnaa jabduudha irra jabaadhuudha. Baraka qabdi dalagaa guyyaa sirri dalagachaa oolta. Quraana kee ni qaraataa zikrii tee ni goota. Yookaan immoo laaffatte nama siin dubbatu harkaan feetu.

gara sagantaa taanii dabarra sagantaa telegiraama isinii banaa yeroo hiraabaa irraa dubbadha hiraamni yeroo inni nyaadhamu halkan sa'aa sagalii miti Saa kudhanitti illee miti. Azaanuuf gizee daqiiqaan kudha lama kudha shan hafe dafi qopheeyfadhu kaayi shurbaa kee ta'e timira kee ta'e firii keessaa guuradhu kaayyadhu. Azaanuuf gizee daqiiqaan kudha lama kudha sadii minaamin hafe

Ayata shantam sirri suuta qara'u. Daqiiqaa kudhan kudha lama kudha takka toora kan. Kanaafuu azaanuuf gizee daqiiqaan kudha shan kudha lama kudha sadii hafe qopheeffadhu nyaadhu. Fixxee gizee ati lulluuqattee inni azaane. Akkasi sunnaan. Walii galleemi? Ee wafii riwaayatiin qadra maa yaqra'u rajulu khamsiina aayaa.